Koita nzira inonzi third party. Third party yakamira yakadai so. Third party ndeyekuti iwo muimbi semuimbi unozvimirira pane zvese. Pane mastages matatu pakutsikisa. Pane yatinoti recording dho yekungorekodha munonoridza magitare nekunoimba kwozoita stage yechipiri inonzi mixing kwoita stage yechitatu inonzi mastering ndo stage yekupedzisira kuti tabata cd master cd Saka zvino tikati zvekuti pane macharges anoshandiswa vanochaja per hour recording eh, kuno kuzimbabwe vari kuita ivo 20 dollars per hour kurekodha saka maximum ingati mahours anodikwa kunzi munhu unzi warekodha panoda zvekuma 30 to 35 hours kana zvakarongeka zvareva izvo kuti eh, kubva pamixing mari inoshandiswa kubva pamixing nemastering paseji iyoyo yakasiyana nenoshandiswa parecording pamixing vanenge vava kuita 30 dollars per hour mixing nemastering saka iwo kuti urekodi nethird party Unofanira kutanga waunganidza mari iyoyo kuti CD ritange ribude. Inova ndoya ndiri kushandisa inini pari zvino zvi pamaAlbum angu andiri andaakuita pari zvino zvi. Eh contract ndakaishandisa pa album yangu rekutanga chete because ndakasaina one year contract. Ichipera ichipera contract. Mugoma Albert saka zvichireva kuti pa third party apa imimi munoenda mobhadhara mari idzodzo dzerecording mixing nemastering handiti ka right production cd kana yabuda saka ukureva kuti marketing makuzviitira mega naika wekustudio havachina maruramiro ekuti vanotengesa mhanzi dzenyu zvamusingazive votyorera mari imimi ndimi makuita marketing mozvitengesera here saka production yemacopies mudimi munotaura here kuti paitwe macopies mangani zvichienderana nedemand here kana kuti zvinenge zviri kufamba sei pathird part apa takutaura paproduction marketing and sales yemusic pathird part zvamatsanangura pane zvamanyatsoseketedzwa chaizvo chaizvo e, zvinoitika ndezvekuti ivo sekambani kana iri third part mari ndinoshandisa yangu ini zvekusvika pakuti ndaproduction yese yaitwa saka chinozoitika ndechekuti pane pamwe pokuti label rekambani rinenge riri label rinozivikanwa Label iroro kurishandisa kwatinoita pamusic yedu vachiimaketa pane kapercentage kadiki kavanotora zvekare pakutengeswa kwamaCDs asi zvatinenge taakuita ndezvekuti havazokwanisi kuti vatengese maCD vasina kundiudza inini nhamba yemaCDs yavari kutengesa kana kuti ndisina kuvapa mvumo inini. Mvumo inenge ichitobva kwandiri inini. ndiwo mafambira maita nekutsanangura zvepamhando yepamusorosoro chaiyo mukoma albert saka ndiri kuda kungoramba ndiri kungoti mhuri yezimbabwe ngatitsigirei vaimbi vezimbabwe nekuti imimi mukashaikwa ivo havapo ivo vakashaikwa isusu mafara hatina mukoma albert ndanzwa zvangu background kuri kune timu imwe iriko ndichazokumbira kuti muzondirovero akapela akapela ka yekambo kamwe kayaka kaye kaye kaye kaye kanetsa kumashozi kari paadamba refu idzvaidzva riri kuuya mukoma albert tichifambira mberi nehurukuro yedu ndiri kuda kuti ndibvunze kuti saka pamasales apa mati havakwanisi kuproducer masales zvisina permission nemi uye vanofanirwa kukupa inhamba but ah, ndiri kufunga kuti it's a bit dubious nai nekuti ah, pamwe pavanenge vakuzorova production imi mune msisipo saka hazvina here kuti pamwe kunezenge pane kutsikana konzi kuti ivo vanoproducer kana kuti eh, 10000 handiti imimi munenge mavati producer 5 then pavanotengesa pai pai record yemasales yachona inomonitika sei how do you monitor record yemasales kuziva kuti masales atengeswa ndeaya kana kuti munenge makungoita rely nemafigures avanenge vari kukupai koma wangu ndaya mataura iyi pakatiomei Haa kutsikana konzi hakushaikwe munongoziva kuti pane mari ka ukama unotoita ushoma. Nyaya iripo ndeyekutongotenda nezvatinge tatopiwa izvozvo tototenda kutoti eh, Mwari atoita kuti patombouya zvishoma izvo totofara zvisingaite nekuti haa pakaoma ipapo kuti tinyatsokuziva kuti vatengesa Zvakadii? Haa panonetsa ipapo mukoma. Panapa paita zvinyaya ipapa apa mbori yezimbabwe ndinoramba ndingokuyeuchidzai kuti makaterera kwehurukuro yandiri kuita namukoma albert gatsi weorchestra mawambo azvo vari pazimbabwe live and clear and direct vakabatana neni mafaro wehuchi pasina nyuchi ndiri padz studio southeast of england mangonzwa nyaya yavari kutaura kuti akomana zvimwe zvacho kwa ukanga watombowana zvishoma izvozvozvo wototi mwari mazvita pamwe pacho zvinogona kutoshaika unenge uchikunzi hakuna masales asi vakomana vachitoita sei vachitopoketa mari mukoma albert tanyanya kutaurisa chimbotibatisai ga kufamba munashe kufamba munashe hanzi kubuda kwaro zuva unogona kuriona asi unogona kuzotadza kuona dogeraro wabiwa nembavha yeupenyu rufu ngatipakurire vatereri ngatipakurire vatereri pakurai tinzwe mukoma albert kufamba munashe kubva paalbamu kufamba munashe zvakare wangu nziyo inonzi kufamba munashe ndakairova mushure menge ndaongorora kuti upenyu hwatiri kurarama e, vanhu ngavasafunge kuti kuchenjera kwavo kurarama Kurarama hapana kudzidza kana hungwaru hwatingashandisi asi kunze kwaMwari chete ndovanotichengeta. Saka tinofanira kuwana nguva yekutenda Mwari neupenyu hwavanotipa nekutichengeta kwavanotiita ikoko. Eeh tinofanira kuziva kuti ndiMwari vari kutichengeta. Ndizvo chete zvandakaimba ndakanyanya kunangana
tobva tapinza kambo kufamba munazve wongozvinzwira wega masoko aripo mukutanga kwezuva unogona kuriona wogofara ugotapirirwa noupenyu asi nepakati paro apa zvinogona kuitika zvekuti unogona kuzotadza kuona kudoka kwaro mugoma albert gazi okestra mavambo azvo regera one zvako album rakatakura 6 tracks track number 1 kufamba munazve album iri rega ndikuudze kuti hariwanike kana muroad vakomana pirates yavo hawariwane tamba neshasha taura neni taura namukoma albert tinogona kukuorganizira kuti uwane original copy yako kana kuti pamp3 famba kunashe kufamba munashe

rezimbabwe ndinodaira zvangu kuti muri kuitirwa zvakanaka muri kunzwa hurukuro muri kunzwawo maconcerns aripo nevaimbi vedu mukoma albert tiri kuramba tiri kuenda pamberi zvedu nechirongwa hurukuro yedu yanhasi mungade here kutizivisa kuti for mapractice session do you mune fixed place here nemainstruments enyu kana kuti mainstruments munoita ekuhaya same same uh, nekumashows kana kuti mune pamba penyu nekuti ndinoziva kune vaimbi vazhinji vakati wandei vanoitira zvavo mashows mumba vanenge vane maspare rooms avanenge vasingashandise ndo vanenge vane instruments yavo imi yese imomo vachiitira mapractice saka masessions enyu munoitira kupi mukoma sofa hatisati zvedu taane instrument yakakwana asi tine maguitars nemakombo maspika aya saka kana tichiita zvepractice toita zvedu kuri kumba eh, tine room yedu yatinayo yatinoshandisa kuita practice private room yedu asi kana zvaa zvemashows ndipo patinohaya mainstruments nokuti instrument ida isati yakwana kuti tikwanise kuita ah, zviri kuita zviri kuita mwari ndo vanotigonesa kana vakambotipa simba rekuti tironge chikwata nekuti tifadze vanhu handifunge kuti vangambotisiya takadaro nekuti inini munoziva so pandakabarwa vana mukoti mamidwife ayaya anzi ndakachema kachemero kangu kasingangochema vana vese vese handiti mwana anoti akabarwa anobati we we anzi inini kachemero kangu kandakaita was different kuratidza kuti na ndakazvarwa kuita mushamarari handina hangu kwanisa kuenda opportunity yekuita mushamarari kuzimbabwe but tamudiaspora muno mozoona ah, regera ndimboedzawo izvi toona aa ah, ah, ingawani zvinenge zvekutofaya saka tikufaisa zvinhu muri zimbabwe mukoma wabedikadzi pazimbabwe orchestra muwambo azvo hurukuro yandiri kuita nawo ndabatana nawo zvangu nawo nhazi live and direct and clear ndinodaira kwese kwese vamuri kuti bata muri muri kuwanzwa zvakanaka zvisina kana kuzhezhera andambosota sota mustudio nai right tofambira pamberi kumashows zvakamira sei are you covering all areas dzezimbabwe kana kuti mune pamunoendawo pekuti pai pai pekuti munonzi huyai muridzi vakomana moita fixed charge yenyu maita fixed charge yenyu whether vanhu vachauya vakawanda kana kuti vashoma imi munongopiwa mari dzamakawirirana kana kuti mune pamunoendawo mongoona kuti zvakamira sei muri kutenderera zimbabwe yese here mukoma so far tiri kumboedza kutenderera Chinoitika ndechekuti mashows mazhinji atiri kuita so far tinoita anonzi maflat shows yekuti tinokwanisa kudedzwa nemuridzi webhawa woti vakomana ridzai fadzai vanhu vanhu vasingabhadhari tozopiwa mari yedu asi doro richitengwa kwozoita imwe nzira yatinoshandisa yekuti tine dzimwe nzvimbo dzedu dzatinofarirwa zvakanyanya nzvimbo idzodzo tinoita takazvimirira tichingonobhadharisa tiri tega e, mari toisa zvedu pahomwe Saka tiri kuedza kuti tiedze kutenderera neZimbabwe yese tichiita mashows eh, zvichirema tichipusha tichingodaro kusvika svika zvai mukoma rubeti zvinhu zvese ukasamira nekusimba nekushinga nekuronga ronga hazvibude hanzi nzira dzatinofamba nadzo idzi ka idzi dzimwe dzenguva anenge ari makata chete ega ega asi unoda kuzoziva kuti matero achasvika zvabva zvandirangaridza pakambo kamakarova kanonzi bhinzi chete mukati nhaiwe simba iyi kuhuya kaone isusu hurudza tokuudza kuti unoda mufudze wakaita seiko kuti urime urime haikona kungomira uchiyeva zvirimwa zvevamwe mukoma ndiri kuda kuti mumbondibatisa pana peace of mind kuti zvanga zvakamira seiko apa madzimai edu kaya anoda peace of mind ukamurongera ukaminyo nhaika kubvira monday tusvika tusunday zvimwe zvese izvi aiwa haa anenge ari makeke ndibatisei tinzwa pana peace of mind tida kubva tapinda tobva tarova oh, kambo kachopana peace of mind apa ndakaongorora ndikaona kuti mwari vakaisa rudo kuvanhu E, runonzi rudo harunei nekuti une mari here, uri murombo here, wakadii, wakashata here kana kuti wakanaka. Rudo kana ruchinge rwakopinda pamunhu runongozvimirira ruri rudo rwakadaro. Asi vanhu vazhinji vanoshandisa mukana yekuti kana achinge ane mari, asati ane mari anogona kuda, kuda mukadzi wake zvakanyanyisa. Asi the moment anongotanga ngozi zvakumufambira ane mari. Akuti asi anorasa mukadzi uyoyo hatizive kuti anenge akuona zvipi zvaanenge akuona saka pandotsanangura ndepokuti eh, mari haisiriwo rudo rudo irudo rwakangozvimiririra zvisinei nemari saka ngatide vakadzi vedu tisingashandise mukana wekuti eh, achagaa kana nenyaya yekuti ndine mari haanopagara chete panapa mukadzi haana kuinga mari kwauri murume uzvizive mukadzi akainga rudo zvareva kuti rudo zvaunomuitira iwewe zvichibva pamoyo pako ndorudo ende zvinooneka kuti munhu anondida here kana kuti handidi sa vakadzi vanozopedzisira vakushungurudzwa e, vakungoshasura mukana wekuti haa as long as ndamusiira chikafu kumba ikoko kune motikari nezvese zviripo e, rudo haruna basa aiwaka rudo rudo mari imari ipapo ngatipatsaurei ipapo nokuti mupfudzi wemombe Asina kana chaainacho kana bhutsu chaidzo asina achitobaiwa nemunzwa. Anokwanisa kutofadza mukadzi wake vachitorarama eh, vaine rudo upenyu huchitofamba. Achiti kana abva musango so achimugira mazhanje eh, tumuchero chero twemusango tuyotu rudo ruchitofamba. Hazvirevi kuti mukadzi ukamugira mapizza nezvimwe zvinonaka naka negogo mabhutsu aya aripo mazuva ano akakwirira kwirira aya maita nekutsanangura chaizvo chaizvo mukufambirana nemasoko atsaurwa pari ikatibva tapinda mune kambo peace of mind okestra mawambo azvo namukoma rubeto akomana imi kubva paalbum kufamba munashe album indati ine six tracks haiwanike kana muroad hauiwani quality yacho yepamusorosoro vanorova zvemhando yepamusorosoro musambo wavo vati une pin code saka kana kune anofunga kuti angada kutedzera ah, wapinda busy unotoda pin code rekaiti nze kambo peace of mind eh?